דער אייבערשטער האט זייער ליב ווען א מענטש איז צובראכן און ער קומט און ער רעדט זיך אויס און ער טענה'ט מיט אים, און די זוהר הקדוש ברענגט א ראיה אז דוד המלך ווען ער האט געוואלט בעטן דעם אייבערשטן האט ער געזאגט תפילה לדוד אתי השם אזנך ועניני, הער אויס מיין תפילה, כי עני ואביון אני, נישט כי מלך אני. כי צדיק אני, כי עני ואביון אני. דאס איז דער געבעט דעם אייבערשטן, לייג צו דיינע אויערן צו מיינע תפילות, פארוואס? כי עני ואביון אני. זוהר הקדוש זאגט דארט זייער שיין, דוד המלך האט געזען אז די תפילה פון א צובראכענע הארץ פון א ארעמאן גייט ארויף די שנעלסטע, האט ער אויסגעטון זיין בעקיטשע, ער האט אויסגעטון זיין רוזשוואלקע, ער האט אויסגעטון די קעניגליכע קליידער מיט די קעניגליכע קרוין, ער האט זיך אוועקגעזעצט אויף דער ערד, ער האט זיך אפגעטון א זאק אזוי ווי א ארעמאן גייט און ער זאגט רבונו של עולם הער מיך אויס כי עני ואביון אני, איך בין צובראכן ווי א ארעמאן, צובראכן ווי א ארעמאן. שטייט אין זוהר הקדוש אלע מלאכים פרעגן אויבן די אנדערע מלאכים וואס איז דער אייבערשטער יעצט באשעפטיגט? ענפערט מען זיי דער אייבערשטער איז באשעפטיגט יעצט מיט זיין מיט זיין זאך וואס ער האט זייער ליב. וואס האט דער אייבערשטער ליב פרעגן זיי צוריק? ענטפערט מען, דו ווייסט נישט וואס דער אייבערשטער האט ליב? דער אייבערשטער האט ליב צעבראכענע הערצער, דער אייבערשטער איז באשעפטיגט מיט זיי. זאגט דער זוהר הקדוש, די בעטענישע מעלה קומט צו לויפן אהין, וואס גייט דא פאר? וואס טענה'ן מיר מיט די אייבערשטער? זאלן זיי קומען צו אונז, אונז זאלן אים אלעס מסדר זיין. די בעטענישע מעלה קומט צו זאגן. אייבערשטער, אונז, וואס דארף דער אייבערשטער זיין באשעפטיגט מיט א צובראכענע בחור? וואס דארף דער אייבערשטער זיין באשעפטיגט צוזאמען מיט א צובראכענע איד? אונז זאל מען קער נעמען פון דעם צובראכענעם מענטש, אונז זאל מען קער נעמען פון די צובראכענע בחורים, אונז זאל מען קער נעמען פון צובראכענע אינגעלייט, אונז זאל מען קער נעמען פון צובראכענע פרויען, פון צובראכענע מענטשן. זאגט דער אייבערשטער, איך דארף נישט דא קיין בעזעם של מעלה, איך מיט אים פריוואט. דאס איז מיין נחת און תענוג צו הערן ווי ער טענה'ט. נו, דער ארעמאן, ער טענה'ט פאר'ן אייבערשטער, רבונו של עולם, איך דארף אהיימברענגען פרנסה, איך דארף אהיימברענגען פרנסה פאר מיין ווייב און קינדער. זאגט רבי נתן אלקי תא הלכות הלכות תפילין, דאס איז געזאגט געווארן ביי ארעמאן בגשמיות, כל שכן וכל שכן ווען א מענטש איז א עני ברחניות. שטעל דיך פאר א בחור קומט צום אייבערשטן, א אינגערמאן קומט צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך בין אזוי ארעם, איך בין נאקעט פון תורה, איך בין נאקעט פון מצוות, איך דאווען נישט נישט קיין שחרית, נישט קיין מנחה, נישט קיין מעריב, איך לייג נישט קיין תפילין, איך גיי נישט קיין ציצית, באשעפער איך בין אזוי ארעם, האב אויף מיר רחמנות, האב אויף מיר רחמנות, ברענג מיך צוריק, אוי העלף מיר טאטע.

אוי מען שרייט און מען שרייט און מען שרייט אוי אוי אוי העלף מיר טאטע העלף מיר טאטע נעם מיר ארויס פון מיין בלאטע. באשעפער העלף מיך איך וויל איך וויל גיין אין שול דאווענען שחרית מנחה מעריב איך וויל אנטון תפילין יעדן טאג.